Безнең Дәниф бөтен дөньяны күргән, булмаган җире юк. Әллә нинди илләрдә ял иткән, Индиясы, Африкасы, берсе калмаган. Әйттем бит, безнең Эльмира байга бара дип. Мин кызымны простой рабочий өчен үстермәдем. Менә Пожалуйста, Чаллыда ике фатиры бар, Сарманда өч этажлы коттеджы салынып ята, гаражы тулы машина, кияү, менә дигән. Көнләшеп үлсеннәр дошманнар. Базарга керсәң, Валентинаның Эльмирасын киявен мактап сөйләве колакта яңгырап тора. Ул Мәликә апада сатучы булып эшли. Кием карарга кергән берәүгә тукый шул сүзләрен. Электән сатуда эшләде. Совет заманыннан ук Гомер буе азык-төлек кибетендә сатты. Сатып алучыларга гомергә якты чырай күрсәтмәде, күзгә карап алдый, каймагына су сала, әчегән сөтенә свежий, свежий дип алдап сата иде. Киявем миллионер, дип мактанса да, һаман базарда үзе. Мәликә апа әйтмешли, бай кияүне туйдырырга пенсия гына җитми, өстәмә керем кирәк. Валентина публикага уйнарга яратучылардан. Совет чоры торгашы бит. Тормышын шул чактагыдай башкаларныкыннан шактый аермалы, тук, җитеш итеп күрсәтергә тели. Элеккеге байлыгы күптән эреп акса да, хаман хаулана әнә. Байлыгы сүздә генә булса да, Елкылдасы килеп, кеше ышандырырга тели. Эшкә барганда да кичке күлмәк киеп, бәйрәм прическасы ясап йөрүче кызы Эльмираны гына урнаштыра алмый интекте хатын. Ничек инде, күз өстендә каш булган аның кызы һаман кияүсез. Утызны узды бит инде. Простой кешеләрнең дә кызларын алып бетерделәр. Ә искитмәле Эльмираны алучы юк. Кеше ни әйтер? Кая барырга? Каян табырга? Начальство, дирекция тирәсеннән эзләде кияүне Валентина. Бай булуы төп шарт иде. Ямьсез булса булсын, эчсә эчсен, тартса тартсын риза, ну бай булсын. Кеше аркылы да, игълан биреп тә таныштырып карады, Юк, йөреп-йөреп карадылар да, ошатмадылар. Чөнки Илмир ашаган савытын да җыя белми. Эчке киемен дә анасына юдырып яши кызый. Буяну-ясанудан калганны белми, гомергә ризык әзерләгәне юк, таләпләре генә хәтәр, планкалары гына югары. Тышкы ялтырау мөһим аңа да. Кием арты кием алдылар кызга, җәйге кичтә дә кыска чәшке тун киеп, челтәр перчаткадан кем йөри дисәң, Ильмира булды. Бурычка керә-керә, Яңа ел чыршысыдай итеп алтын асты анасы кызына. Бар да кеше күрсен, бай дип белсен, дип эшләнде. Тик Бахырның киемен киеп, алтынын тагып барыр җире юк иде. Дуамал холыклы, Чәүчәләк кызның егетләре дә, дуслары да булмады. Чакырган җир булмагач, әниле-кызлы икәү генә булса да район үзәгенең бердәнбер яшел аллеясын киченә җиде урыйлар иде. Кияү табалмый аптыраган Валентинага, ниһаять, җай чыкты, ул Дәниф белән танышты. Узган җәйдә шәһәр йортларына капиталь ремонт ясалды. Эшчеләрне Чаллыдан җыйганнар. Шабашкага белгечләр генә җыелмаган иде, билгеле. Ә трәгәләм чүп-чәләмнәр дә күп иде. Болар арасында Дәниф тә булып чыкты. Әниләрен белә идем, күрше авылныкылар, үз көчләре белән авырышта эшләп гомер итүчеләр. Уллары гына ни укымады, ни эшләмәде, кибет басып утырып чыкты. чыкты, өйләнде, тормады, баласына алимент та түләмәде. Менә шул бәндә нәкъ Валентина кебек үк үзен әллә кемгә куеп, сүз белән хәтәр ирәеп йөрергә яратты. Үзен якыннан белмәгән кешеләрне чынлап ышандырырлык итеп сөйли. Безнең йортта торбалар алыштырганда башкалар эшләгәнне карап гел сөйләп торды. Мин боларның начальнигы, приказ гына бирәм, акчаны миллионлап эшлим. Бөтен шәһәр йортларын ремонтлау өчен бирелгән акча минем кулдан уза, дип шапырынды. Кем икәнен белүемне әйткәч, һич читенсенмәде. Безнең ишектән чыгу белән күршеләргә дә уйдырмаларын сибәргә тотынды. Ул чакта Хыялый мескен, дип, елмаеп кына куйган идем. Ә Валентина шул сантехник Дәнифне кызына кияү итеп сайлап, ул миллионер дип йөри башлагач, күзләр яшьләнгәнче көлдем. Боларның да йортында Дәнифләр бригадасы сантехника алыштырган. Мин начальник, акчам күп, дип, Туктаусыз шапранган Дәниф белән Валентинаның серләре килешкән. Дәнифнең ул моментта яшәр урыны булмау Валентинаның кызына кияү эзләп арган чагына туры килгән. Сүз байлыгы чиксез шәп егетнең, гомере буе кибеттә бөтен район халкын алдаган карт төлкене дә ышандырган. Алмашкаштаны, пропискасы, паспорты да булмаган бер йөремсәкне Валентина йортына кертте. Тәтәки. Килмешәк егеткә шикләнебрәк караган күрше-күлән туган тумачасының да, Аның Чаллыда фатирлары бар, машиналары әллә ничә, әнә, Сарманда өчэтажлы коттеджы төзелеп ята, көнләшүдән янасыз сез, безгә бәхет ишелеп төшкәнгә чыдый алмыйсыз, дип авызларын япты. Әнисе җитәкләп апкайткан кияү Эльмирага ошады. Искитмәле бай тормыш вәгъдә иткән Зимагурга күрде дә капланды созыган кызый. Ай буе кияүне тәмледән тәмле белән сыйлап яткырганнан соң никах көнен билгеләде Валентина. Дәнифнең әни Финляндиядә ял итә, әти Төркиягә товарга китте, дигәненә ышандылар. Никах алардан башка гына укылды. Син берәр машинаңны китерт рабочийларыңнан, туйга әзерләнә башлыйбыз, диюләренә дә Дәниф җавап тапты. Праваны алдырдым, аны бирмичә рульга утыра алмыйм, имеш. Танышлары аркылы правасын алып биреп куандырам дип йөргән Валентинага Тәнифнең гомердә таныклыкка укымавы, машинасы да булмавы билгеле булды. Кодаларының да КАМАЗда эшләве, ике бүлмәле фатирдан кала башка байлыклары булмавы беленде. Җитмәсә, кияү алименттан качып йөрүче эшлексез бер мөртәт тә булып чыккач, Валентина өнсез калды. Тик кияүне себеркеләп куарга соңарды. Эльмирасы авырга узган булып чыкты. Кешегә белгертәме соң чын дөресен? Тиз арада туган-тумачадан акча җыеп, запасларын кассадан алып, туйга әзерләнә башлады. Кыз өендә кадер-хөрмәткә кинәнеп, көне буе сыра эчеп, кино карап яткан кияү бу хәстәрләргә катнашып ватылмады, җаваплылыкны тулысы белән әби-бабайга тапшырды. Әбисе Йөзебез белән пычракка чуммыйк, кеше алдында рисвай булмыйк, дип нык тырышты. Дәнифне баштанаяк үз чутына киендерде. Ильмира исеменә кредитка иномарка алып, аны кияүнең бүләге итәргә уйладылар. Чөнки бөтен шәһәргә үзе үк тараткан кияү бай дигән сүз чынбарлыкка туры килергә тиеш иде. Кеше ах орсын, имеш. Шаккатсыннар. Ә кияү мескен үз бүләген ресторан янына китерерлек тә машина йөртә белми иде. Газ педален бик эзләп тә таба алмады гараж тулы машиналы нәчәлник. Дөнья яңгыратып туй ясаган Валентина акчага саекты. Кияүен өйдә асрау кешедә сүз булдырыр дип, аны каядыр урнаштырырга тырышты. Кырыкка җитеп, хезмәт кенәгәсе дә булмаган Әзмәвернең исә эшкә кулы ятмады. Валентины кертә торды, кияү куыла торды. Эчкәләргә, теленә салынырга әвәс Дәнифне бер җирдә дә озак тотмадылар. Сармандагы коттедж дигән яшерен өмете калды Валентинаның. Туй вакытында кодаларының Сарманда дачабыз бар дигәннәрен ишетеп калган иде. Бәлки шунысы чындыр дип, киенеп-ясанып, Ильмираны яңа иномарка руленә утыртып, Сарманга чыгып киттеләр. Коттедж дигәне дүрт сутый җир уртасында сәнәк көрәк саклау өчен ясалган сарай булып чыккач, анысы да кодалары сатып алган җир икәне беленгәч, Валентинаның бай кияү дигән җылы өмете төбе-тамыры белән куп тарылып, ишелеп төште, өмет шартлады. Рәхимсез һәм реаль чынбарлык калды. Инде ике пенсионер тырышып-тырмашып кияү бүләгенең кредитын түлиләр, Сөрхәнтәй Дәниф белән яшь балалы Ильмираны да ашатып киендереп яталар. Ильмира зур авырлык белән табылган кияүгә сүз әйттерми, тегесе шуңа канәгать, Бала акчасы белән әби-бабасының пенсиясенә көн күрә. Һич эче пошмый. Ә акча җиткерә алмый азапланган Валентина базарда ялланып кием сата. Саткан арада үтереп киявен мактый. Гараж тулы машиналар, чит илдән кайтып кермәгән кодалар, берничә катлы коттеджлар турында